a wu nga yi ku larheli rito ra xikwembu ri ri xikwembu xi le kusuhana ngopfu na lava va vavisekeke timbilu lava loko va endla xikhongelo xa vo xi tlhavaku xi twala xi tika halleluya xikwembu god is close to the broken hearted se ni lava ku vutisa xivutiso xana ma tlhaveka endzeni ka ntirho wa xikwembu na xana ma hiteka endzeni ka ntirho wa xikwembu na tanihi vagandzeri va xikwembu tanihi vatirheli endlwini ya xikwembu u khongela ntsena loko u fika kereke va ku hi khongele mm. my god Are you interceding for the work of God? Or you want to be seen? No. Hallelujah. Amen.
Nkombela amen itwala. Amen.
Xana hi le ku intercedeleni ka ntirho wa Xikwembu kumbe hi la ku vonaka na? A hi khongeleni. Shakatalabaha. Mm. My God. Amen. Jesus. I am a soldier. I got one intercession. u intercessor, u worship-a, u usher-a mara eka xikhongelo xa wena a wu le ku veni productive. What kind of prayer are you making? Xikwembu xi twa lava khongelaka hi ku tlhaveka lokukulu, lava va hitekaka swinene va hitekela ntirho wa xona. How many times do you intercede for the work of God? xana mi intercede loko mi ri kereke ntsena ni vulavula hi fasting ya le xikarhi ka vhiki ya tiaxara ya ti-intercessor ya ti worship-a hambi u ri clean-ara endlwini ya xikwembu u mutirheli halleluya hambi u paka switulu ndlwini ya xikwembu wa tirhela a ku na loyi a swi endlaka. Because we do not have the qualities of being a servant in the house of God. Revelations 2, verse 7.
loyi a nga ni tindleve a yingise leswi moya wu n'wi byelaka leswi moya wu byelaka tikereke loyi a tlulaka Ndzi ta n'wi pfumelela ku dya mihandzu ya murhi wa vutomi lowu nga epharadayisini eku sasekeni ka Xikwembu. Amen.
Ku va Xikwembu xi ta mi nyika mihandzu ya tilo ku va xikwembu xi kota ku mi pfulela mi kota ku dya mihandzu lexi nga mi vekela yoho mi fanekele mi yingisela ku vulavula ka xona etikerekeni because god speaks with us masiku hinkwawo xikwembu xa vulavula na hina but a hi yingiseli hi tirha ndzuni ya xikwembu a hi na tindleve a hi yingiseli a hi yingiseli because if we, we knew and understood what god wants a hi ta va hi ri kule ngopfu rito ra xikwembu a ri ti ri tlhela ri tlhela ri nga endlanga ku cinca mi ni ku munhu loyi a nga na rito u kota ku famba hi tindlela ta xikwembu munhu loyi a nga na rito u kota ku famba hi tindlela leti xikwembu xi n'wi lavaka tona kombela mi ni pfulela isaya 55 verse 11 isaya 55 verse 11 Swi ta va tano ni rito leri humaka enon'wini wa mina, ri nge vuyeli ka mina ri nga tirhanga nchumu, ri ta endla ku rhandza ka mina, ri hetisisa ni makungu ya mina. Amen.
Meaning ku ri hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi vula ndzeni ka rito ra xona xi yimele ntsena ku biwa mhalamhala hi famba hi ya tilweni yi ahluriwa hi rito ra xona a ri tlheleli eka xona ri nga endlangi ku cinca a ri tlheleli ri nga hetisisanga ntirho wa ro misaveni nandza wa xikwembu xana u na rito endzeni ka wena halleluya halleluya xana u famba hi rito ra xikwembu na amen a hi na rito ra xikwembu that is why ni vutise the nine fruits It was because I wanted us to understand we do not have the qualities a hi na rirhandzu ndzeni ka yindlu ya xikwembu a hi na ku rhula ndzeni ka yindlu ya xikwembu i swivulavulo left right and center we do not have peace we do not have self control hi ta swi kuma ku ya mahlweni luke 13 verse 6 to 8 We do not have the qualities. We do not have the nine fruits. But we are ashes. But we are saving in the house of God. Mativa sometimes ku va na this this thing lexi hi nga xi tolovela xa ku loko ku ri ku wa swi tiva ku wehe u mukhongeri lonkulu as you say u nghena kerekeni with the pride a wu xeweti vanhu wo hundza u swi ta ku loko no n'wi tekela mayiki luya luya va ta wa hinkwavo loko ku yime luya ku nge endleki nchumu why are we doing that we do not have the word va ri lava va nga na vutikukumuxi va fana na moya lowu baka wo hungahunga wu endle nchumu halleluya pride pride Ku na pride ndzeni ka tikereke. You will be going u ya hala na hala ku i yimela mahlweni na leswi a nga mbala swona ya ne we have pride as Christians and a hi la ku dyondzisiwa ntiyiso hi na pride u swi tiva hi wani tane ku loko u nga ri kona a ku fambi nchumu kha u vula na ku ka a loko ni nga ri kona xana. nothing a ku nge endleki nchumu why don't you give others a chance ya ku vona ku ri va ta kota ku endla yini we do not work by sight but we work by faith as a person la fambaka hi ripfumelo pfumela namuntlha ku ri loko luya a yima la mahlweni the heavens will shake if only you are working by faith mi yi kumile loko 13 verse 6 to 8
A engeta a va byela xifaniso a ku, Munhu un'wana a ri ni murhi wa nkuwa lowu simekiweke ensin'wini ya yena ya vhinyo. A ya lava mihandzu eka wona, kutani a nga yi kumi. Hiloko a ku ka murimi, Vona, swi endla malembe mambirhi ndzi ri karhi ndzi ta ndzi ri karhi ndzi ta ku ndzi ta ku ta lava mihandzu enkuweni lowu kutani ndzi nga ndzi nga yi kumi wu tseme wu wu onhela yini misava wu onhela yini misava ntsena xana kasi murimi a n'wi kambe murimi a n'wi hlamula a ku hosi Wu tshike nan'waka ntsena leswaku ndzi kuma nkarhi wa ku wu rimela. Ndzi ta wu chela ni tluva, kumbexani haxawa wu ta veka mihandzu, loko swi nga ri tano u ta wu tsema. Haleluya!
Hosi a yi lava ku tsema nkuwa lowu wu nga endleki mihandzu because a ku ka wona a ku ku thyakisa misava because a wu na mihandzu halleluya kutani murimi luya a wu twela vusiwana a ku hosi wu nyike nkarhi ndzi ta wu cheleta ni tlhela ni wu fertilizer ku ri wu kota ku va na mihandzu halleluya a hi cheleti endzeni ka kereke tinyiko ta hi van'wana a hi cheleti vukreste bya hehe that is why yi fana na nkuwa lowu nga humeseki mihandzu halleluya a hi na mihandzu because a yi cheleti u cheleta njhani evukresteni bya wena eku tirheleni ka wena you need prayer that's the first thing a hi na swikhongelo we don't have a prayer life khongela loko u pfuka khongela god bless our food khongela xikwembu na tlela that's the only prayer that you make u lwa njhani tinyimpi if you do not have prayer in your life u hlula njhani if you do not have prayer in your life That is why nkuwa a wu nga ri na mihandzu a wu kala mucheleti by that time halleluya halleluya
hi yo mhaka hi fanekele hi cheleta hi ri vatirheli u fanele u va munhu loyi u hanyaka ndzeni ka xikhongelo vusiku na nanhlikani wa khongela u swi tiva ku ku titsona it's not about ku va u pfuke ku ba 12 u nga dyanga ku titsona is something that you dedicate yourself to swi nga endli leswo swa ku loko u pfuka va ku rhuma eDzanini u ya Dzanini u vuya a wu dyanga u vheta ku no I was fasting that is not fasting because your fasting a yi nga ri na rito ra Xikwembu fasting ya wena a yi nga ri na swikhongelo ndzeni fasting ya wena a wu nga yi tivisanga Xikwembu ni loko u ta yi nghena halleluya let us not take advantage. hi ntirho wa Xikwembu. Hi cheleta njhani nakambe? We need the word of God. A hi na rito ra Xikwembu. Hallelujah. Rito ra Xikwembu mi tiva Genesis 1. eku sunguleni loko xikwembu xi endla tilo na misava hi ti vapisa lama 23 yehovha i murisi wa mina rito leri he hi tshamaka hi tibyela roho hi leri hi nga ri dyondza ka sunday school am i wrong hi leri hi nga ri dyondza ka sunday school vo tala va hina leriya ra ku John 1 verse 1 Eku sunguleni a ku ri na rito rito a ri ri na xikwembu rito a ri ri xikwembu how about tivhese leteta ku loko u ri na toho u kota ku ninginikisa makhubi a hi ti tivi halleluya a hi ti tivi because we do not have the word loko no mi vutisa ku John five yi vulavula yini mi nga ni hlamula John five John five yi vulavula hi n'wanuna loyi a ri na vuvabyi bya ku ringana thirty eight years I spoke about it on Sunday ni ku a tshame tlhelo ka pool ya Bethesda leyi a yi fanekele yi yi pfindlusiwa I don't know if I'm right but it was supposed to be stirred ku va munhu loyi a nghenaka ntsena a kuma ku horisiwa halleluya mara n'wanuna loyi a tsandzeka ku nghena because xiyimo xa ye a xi tikile loko phulu yi yi yi findlisiwa a ku nghena van'wana hi xipidi loko yesu a fika a ku ka yesu a ku yesu a n'wi vutisa ku xana wa swi lava ku horisiwa na a ku ku horisiwa na swi lava mara loko va va va hakasela phulu liya ni tsandzeka ku nghena because lava nga na matimba va rhanga va va va, va ni rhangela yesu a ku ka yena a ku a wu dingi ku nghena ndzeni ka phulu ku va u hola you only need the word halleluya leswi vulaka leswaku you can use that verse ku va u lwa tinyimpi tin'wana sometimes swa endleka u tikuma u ri ndhawini yin'wana leyi u nga swi koteki na ku fonela mfundhisi leyi u nga swi koteki na ku fonela vamhani kumbe vakokwani lava va ku khongelelaku leyi u nga swi koteki ku fonela loyi u swi tivaka loko a khongela swilo swa endleka u yima u ku xana ni ta endla njhani phela lani va ri ku nghena vanhu lava va nga na qualification ya mehe mara me loko ni yisa maphepha va ri maphepha ma ha endli swona halleluya va ri ya xota ku fana na n'wanuna loyi a tshame laya a yimele ku hakasiwa ka phulo but sometimes u fanele u swi tiva ku you only need the name of jesus ku va u kota ku nghena laha va nge u nga u qualify ku nghena halleluya you only need the name of jesus why ni vula so hi kuma hi swiyimo hi ri vatirheli ndzeni ka yindlu ya xikwembu sweswi ni fika ni nga wu hlamuli kahle u tsutsuma a byela nandza wa hosi u n'wi disturb ku prepare rito ra xikwembu leri a nga na rona but only loko u ri na rito ra xikwembu you know ku fika ku xikwembu ni horise moya wa mina rivalela lava nga ni khunguvanyisa loko na mehe ni va rivalela hi mbilu ya mi hinkwayo u ni tshunxa xikwembu ni kota ku ya mahlweni na ntirho wa wena but because a hi na rito na loko u fike kun'wana swilo swi tika the first thing that you think of nambeni foni ni ta fonela va mfundhisi but you are serving in the house of god munhu loyi a tirhelaka ndlwini ya xikwembu u fanekele a va a ri na ripfumelo leriya ra ku wa swi tiva leswaku hambi o endla two minutes prayer swi ta endleka halleluya by only saying ku ri it is not yet over until you say so swi ta endleka do we have the word pisalema 37 verse 23 to 24 Thank you. Psalm 37, verse 23 to 30 to 24. munhu loyi hosi xikwembu xi n'wi tsakelaka xi tsakelaka mahanyelo ya yena u nyikiwa hi xona ku ku famba a nga chavi nchumu loko o tshuka a wile a nge etleleli makumu hosi xikwembu xi ta n'wi khoma hikwako xi n'wi pfuxa Hallelujah.
va ri munhu loyi endlaku yini munhu loyi hosi xikwembu xi tsakelaka mahanyelo ya yena amen munhu loyi hosi xikwembu xi tsakelaka mahanyelo ya yena xi ta directa mafambelo ya yena mintirho ya yena halleluya a nge wi ntsena xi ta n'wi nyika matimba ya ku pfuka Ivi ka Isaya 40 verse 30 na 31 yi ku, Lava tirhelaka Yehovha va ta kuma matimba lamantshwa ya ku tsutsuma va nga karhali, ya ku haha ku kotisa magama. Haleluya! Loyi hosi Xikwembu xi rhandzaka ma hanyelo ya yehe na matirhelo ya yehe na maendlelo ya yehe xi nge n'wi tshiki awa ntsena pisalema 121 yi ku a nga etleri hi ku amuhlayisiwa moya wa mina a nge pfumeli nenge wa mina wu rhetemuka pisalema 3 vhesi 5 yi ku ndzi etlela ndzi tlhela ndzi pfuka because he sustains me leswi vulaka leswaku tanihi mutirheri wa Xikwembu loko u khutlunyeka ndzeni ka yindlu ya hosi a wu fanelanga ku vheta u tshama hansi u miyela you must rise up. halleluya hikuva xikwembu xi directa mafambelo ya wena halleluya halleluya xikwembu xi directa mafambelo ya wena loko xikwembu xi tsakela mintirho ya wena xi ta ku fambisa mativa xi ta ku fambisa u ta kota ku swi twa ku ri laha ni fambisa hi xikwembu neke wa we a wu nge rhetemuki because a xi nge wu pfumeleli ku va u rhetemuka halleluya because a xi nge ku tshiki wu etlela lamakumu xi ta ku pfuxa u tlakuka u yima wa strong xana ha swi endla sweswo na this is the question leyi lavaka un'wana na un'wana a tivutisa yona loko namuntlha munhu a ta kerekeni ivi u ta wu ri ready u ku ni ya ku chumayeleni u ku ni ya ku ku pakeni ka switulu u kuma n'wana a rhangile a ku a wu pakanga swona don't feel pain inside of you because u direct-iwa hi xikwembu tlakuka u ku xikwembu swi ri namuntlha a wu nga lavi ka swona who knows maybe someone a nga fika a ku veka ka ka xiyenge xa ku yimbelela ka xiyenge xa ku dzunisa ka xiyenge xa ku endla ti-prayers xa ku leader ti-prayers sometimes a little shift leyi wu endlisiwaka yoho hi misunderstanding yi ku phusha ku ya ka step xa le mahlweni u nga pfumeli xiyimo ndzeni ka kereke xi ku vavisa xi ku tshikisa ntirho wa xikwembu because xiyimo xexi xi te ku ku akeni pfumelela ku direct-iwa halleluya hi mi hi hi hi hi rito ra xikwembu u tshama u swi tiva ku loko u ta kerekeni a hi tihi ti-purpose to fana ku na ti-destiny killers na ti-destiny helpers van'wanyana vanhu va tele ku ta mi wisa ndzeni ka tikereke van'wanyana vanhu va tele ku ta mi ringeta if you're strong if hi mpelampela u vitaniwe ka that position leyi u fambaka hi yona do not allow people to shake you Hallelujah. Amen. Do not allow them to shake you or to move you from ndhawu leyi xikwembu xi nga ku veka ka yona swi nga endleka u yima u vula prayer point kumbe u tela hi ku chuha ivi un'wana munhu a fika a ku landza mahlweni a ku suka u swi koti kumbe un'wana a ku komba hi tintiho a ku do not allow them to shake you do not allow them to stop you from doing the work of god swi tiva ku ri a ni wile ndzi phumunda matsolo ni ya mahlweni fana na n'wana lontsanana loko a ri karhi a dyondza ku famba a wela hansi a tlhela a pfuka a tiya hi xitulu a famba ya mahlweni be like that as a servant of god do not be shaken van'wani vanhu va languta ku ringa va lava ku vona ku prayer point leti every day a wu ti na ta ku fana every day swi nga endleka u vulavula hi ku rivaleriwa mara tivhese ta wena ta hambanile swi nga endleka u hlaya vhese yin'we mara swilo swa wena swi nga fani va ku hawa ni ku n'wi vutiseni namuntlha kasi why u endla so they don't care va ku vutisa u yime mahlweni laha u nga na mo matimba ya xikhongelo va ku mara njhe u ngo fambisa u ri one every day a wu karha fana u suka ku nghena mani mani do not be shaken because u tirha hi ntiyiso na hi moya yes swa vava swin'wanyana swi nga endleka va ku byela mahlweni ka vanhu swi tika swi vava mara xikwembu xi ri loko mintirho ya wena yi ri kahle xi tsakisa loko u wa xi ta ku nyika matimba ya ku pfuka leswi vulaka leswaku tanihi vakreste a hi fanelanga ku pfumelela ku wa hi tshama hansi rise again and go forward because hi siku ra makumu loko u yime mahlweni ka xiluvelo u ya tenga u ri one xilaveko loyi a nga ku byela ku ri nge swi koti u ta va nga ri kona xani loyi a nga ku byela ku nge swi koti kumbe a wu swi koti kumbe a wu endli swona u ta va nga ri kona that is why loko hi tlhelela ka maka yi ri swi fana na n'wanuna loyi a nga famba a siya valandzeri va yena na muti ku va sala va tirha loko ku ri ku ntirho wa wena i ku aka ku ri na lava va chelaku pavement or cement laha hansi loko n'wini wa ntirho a vuya u ta ku vutisa ku why u nga se heta u ta n'wi byela ku lava va pavement va ta ni chela tisemende to tani no because you know your work u tiva laha u nga vitaniwa kona u tiva ntirho lowu Xikwembu xi nga ku veka ka woho ntsena loko u fambisa hi moya lowo kwetsima. u ta famba hi tindlela ta xikwembu a hi pfumeleleni moya wa xikwembu wu hi letela a hi twaneni moya wa xikwembu loko u vulavula na hina sometimes munhu loyi a nga ta ta ku byela ku ri hatlisanyana ti ti ti prayer points ta wehe hi toho but nkarhi a wa ha ri kona fanele ku nghena swin'wana maybe it's the work of god maybe i ntsumi ya xikwembu yi nga n'wi thintha yi ku a ta ku byela ku ri u kota ku suka because attack leyi langutaneke na we i yikulu ngopfu you do not know ku xikwembu xi ku vhikisa ka yini do not be shaken pfumelela xikwembu xi tirha a ni swi fana na le ntirhweni loko ku ri ku u tirha hi ku a hi nge u tirha hi ku clean-a ne siku rin'wana n'wini wa ntirho a ta a ku ni kombela u clean-a u tlhela u sweka na vuswa you do not know maybe loko a ku swekisa vuswa lebyiya i lava ku ku promote wa ha lava ku vona ku a byi na mabuwa na. mi ni ku ri swin'wana swilo loko swi ta ka hina a swi ti ku hi heriseni even though swi ta swi fika swi hi khumba hi ndlela ya ku vava but swi ta ku hi yisa mahlweni swi ta ku hi elevator-eni a hi pfumeleni ku tlakuka. A hi pfumeleni ku khorrekitiwa laha hi swi twaka na hi ku a hi fambanga kahle. A hi pfumeleleni ku va hi tirhisana swin'we endleni endzeni ka yindlu ya Xikwembu. A swi na ku tiva ngopfu a swi na ntolovelo because loko if u toloverile ku wehe loko u khongela munhu wa wa siku rin'wana Xikwembu xi ta ku komba u fika u khoma u ku hi vito ra Yeso. a nga ha wi because u famba hi ntolovelo you are not directed by God haleluya haleluya hi le ku dyondzeni a swi lavi ku famba hi ntolovelo but swi lava direction from above swi lava moya lowo kwetsima ri rito ra xikwembu yesu a vutisa vadyondzisiwa a ku xana nkhuvo lowu wa vumbirhi mi wu kumile na va ku hi khuvuriwile hi yona mukhuvuri a ku a hi nkhuvulo lowu ni vulaka wona i nkhuvulo wa ndzilo na moya lowo kwetsima if you are baptized by the holy spirit and the fire wa swi tiva ku a ni fanelanga ni hlamula because moya lowo kwetsima wu fika ku khumba xipidi wa swi tiva ku laha a ni fanekelanga ni endla nchumu

wa ndzilo na moya lowo kwetsima the fire must be locked inside your bones halleluya ndzilo wu fanele wu tshama wu pfurha ndzeni ka wehe u nga vi na nkuma vana makala lama pfurhaka because if that's the case endzeni ka vutomi bya wena swi vula ku ri u nga nghena kerekeni u kuma u ri one u nga muki fika u khongela u khongela u khongela u khongela u fikisa nkarhi lowu fanele u fikisa wona u ri ka u jika ku famba u nga swi kota ku loko va ku ku na fasting u fika u kuma ku ri nantswo wa xikwembu nga si fika va fambisa va si fika you don't just stand there and watch pfula bibele hlaya rito ra xikwembu mukhongelo loko u direct-a hi xikwembu u khuvuriwe hi ndzilo na hi moya lowo kwetsima u ta swi kota eku va loko se u fika ndzeni ka yindlu ya hosi u swi tiva ku kereke yi nghena hi one a ni nge fiki hi two ni fika half past twelve ni khongela because intercession yi na nkoka praying on behalf of someone phela nandza wa xikwembu a nge swi koti ku fika va na matimba ya ku endla ntirho wa xikwembu loko ku nga ri na foundation yindlu a yi nge tshami empfhukeni yi fanekele yi va na foundation ku mikisiwa ti-concrete mikisiwa tisemende ku mikisiwa misava the right misava na koho a hi misava yin'wana na yin'wana yi endlaka foundation ku na bow sand ku na sand ma swi tiva but if you know the requirements u ta mikisa swilo swa wena kahle u endla foundation. what are the requirements i repeat rito ra xikwembu na xikhongelo na ku titsona munhu a tirhaku ndzeni ka yindlu ya xikwembu u faneke a va na xihundla xa nkhongelo have a space a private space laha u khongelaka koho have your own place laha u khongelaka ko swi nga tiveki hi vanhu swi endliwa njhani sweswo be prayerful na le kaya funny how vanhu va fika kerekeni va khongela you will see somebody breaking xikwembu vito ra matimba ra yesu jehovha na khongela oh jesus xikwembu xa matimba xikwembu u le ku tsutsumeni la kerekeni mara loko a fika kaya phamela vuswa two wa swimarha i n'wansati five wa swimarha i n'wanuna tshama hansi a nava milenge a fayete loko a heta cold drink a nwa kort kort u pfula fridge swindrohananyana leswiya swa mixiji leswiya swo lava ku hetisiwa e You don't have a prayer life, private space. Va ku ku na nghoma yin'wana yi ku exihundleni xa mukhongelo ndzi vonana na Yesu. Loko Yesu a karhi se a ri kusuhana na ku ya vambiwa a khongela a swi twa ku u na ti-disciples u na u na valandzeri va Xikwembu but they're not doing a va ku tweni ka pain ya yena a ku sala ni mikhongela nayanyana laya mahlweni mativa a famba yesu a fika ti lahlela hansi a ku onge xinwelo lexi xi nga ndzi hundza because u swi vonile ku laha a khongela a ri kona a swi nga olovi a khongela mara a khongela na van'wani van'wani va va va nga yi ku vambiweni a va nga twisisi the pain leyi a ri ka yoho a vona a hete nkarhi wa ku leha a dyondzisa gospel ya xikwembu but still ku na vanhu lava nga yi tekiki serious a suka a ya ka ndhawu ya yena a khongela ma tiva loko u ri ka ka ndhawu ya wena ya xikhongelo laha u nga one na xikwembu xa wena u rila u ze u karhala because u kota ku va open remember the time leyi u kumaka endzeni ka kereke it's limited for prayer because let's say ku na two hours ya ku khongela ku na one hour ya ku. ya ku xewetana mi nyikela mi vula vumbhoni all those things ku na two hours ya rito ra xikwembu three hours ya ku deliver ka mukiwa nkarhi wa ku va u khongela xikwembu u xi byela ta vutomi bya wena u kume hi nkarhi muni sometimes ku va u va delivered wena you need to cry in front of god sometimes ku va xikwembu xi twa xikhongelo xa wena xi ku lava u ri one u nga ri na mutswari wa wena u nga ri na n'wana wa wena kusuhana u ri one in your prayer altar u ku xikwembu onge xinwelo lexi nga ndzi hundza Be prayerful. An intercessor is someone who akhongelaka on behalf of the work of God. Hallelujah. So, how are you able to function na sweswo u karhi u swi vona ku ri khongela ntsena kerekeni rakatalapo shakatamante likatalabaha fire in the name of jesus u heta you go home and eat. How are you able to pray? Kombela minlavela a song leyi nga cinceki please. One hour thing, type of thing. Hallelujah. Swi lava mativa swi lava leswi leswaku u swi tiva na wa ku ya ni khongela xihundleni xa mukhongelo sometimes u vona makwerhu kerekeni a nga endli swona maybe u n'wi vona ku ri wu tlhantlhela ndzhaku instead ya ku va yima hi khona hi kombetelana ku yi mara u n'wi vonile excellent na phela masiku lama excellent wa leta phela masiku lama excellent a nga ha khongeli swona loko a yimele emahlweni ti-prayer point ya tiwiki u ya endzeni ka xikhongelo xa wena yo private place u sungula ku Xikwembu langutisa excellent I am praying for her God u tsundzuke Xikwembu n'wi pfuxelela u n'wi nyika matimba loko Xikwembu xi ku ka Ezekiel 37 xi ku xana we Ezekiel marhambu lama ya nga ha va na vutomi na kutani a ku a ndzi swi tivi we n'wini wanga therefore Xikwembu se xi ku vulavula vutomi ivi a twa mpfumawulo lowukulu marhambu ya hlangana ku va na vutomi hi leswi endzeni ka yindlu ya Xikwembu hi fanele hi khomanisa so unity loko mi ri na ntwanano mi tiva intercession wa swi tiva ku munhu un'wana wa khongerisiwa nandza wa xikwembu wa khongerisiwa tiaxarakuloni ta khongerisiwa but we do not know because hi prioritize hina always u tiveka mahlweni xana hi leswi mutirheli a faneleke ku endla swona na No. I ka ngani u nga khongerisa munhu un'wana u ri karhi sometimes ku va u teka siku rero u dedicate u khongelela munhu un'wana it can open your blessings u nga zanga u nghenisa vito ra wena u nga zanga u khongerisa maxaka ya wena kumbe vana va wena only you saying Xikwembu ni khongelela xilaveko. I'm praying for her, God. Remember her. Xikwembu xi ku ni ta ku nyika na leswi u nga swi khongelangiki u nga swi khongelelangiki eka first kings chapter number 3 loko xi veka solomoni vuhosi Xi ku, Xana ni fanekele ku ni ku endlela yini we Solomoni? A ku, Xikwembu, ni lava vutlhari ntsena. Xi ku, Because you only prayed for wisdom. Ndzi ta ku nyika vutlhari na leswi u nga swi kombelelangiki. Leswi vulaka leswaku sometimes prayer it's not about you. Sometimes. Xikhongelo, Loko u khongela u rhangisa swin'wanyana swilo vutlhari bya ku kota ku tirhela ndzeni ka yindlu ya Xikwembu Xikwembu xi ta ku nyika na leswi nga swi khongelelangiki because Solomon a kombele vutlhari ntsena xi n'wi nyike vutomi lebyi nga heriki ku nga vutomi bya ku hanya byi leha xi n'wi nyika rifumo leri a nga ri misuse hikuva a va ni wasati wo tala but

Why ni hlawule verse leyi? Hi na ku tirha hi vutlhari bya xinyama. A ha swi koti na ku twa moya wa Xikwembu loko hi letela because hi tirha vutlhari bya xinyama. Kereke yi programiwile masiku lawa. Ku loko mi fika ku fambisiwa ti-prayer point loko mi fika ku pfuriwa ntirho wa xikhongelo hi leswi hi nga swi endla namuntlha. Reason why ni chuze ku hi ta rhanga hi ku pfula hi ntirho wa xikhongelo ku amukeriwa. ku heta ku vulavuriwa ku hi teleyini it was because in most churches that's what we do pfula ntirho wa xikhongelo hi heta hi amukela hi heta hi nyikela hi heta hi cinanyana praise and worship rito ra xikwembu amen and go home churches are being programmed why because we're not filled with the holy spirit mata siku rin'wana u nga nghena kerekeni hi ku dzunisa xikwembu hikuva moya wa xikwembu u vule so but a hi tshembi xikwembu tirhisa vutlhari i yini hakelo ya sweswo a hi kuli ximoyeni because we do not hear when god ministers to us loko xikwembu xi ku hlavutela namuntlha xi ku famba famba u ya endla hinkwaswo sungula na sevhisi u ya fika loko se ku ta nghena nandza wa xikwembu mara loko u fika kerekeni u kuma ku a ku na munhu u chava u ko oh! mina ni fika ni endla ti-prayer point ni heta ni nyikerisa ni endla praise and worship oh never va ri kwini van'wani vanhu ni tlhela ni axara never because yi famba hi vutlhari na nyama huh? we do not have the spirit of god maybe xikwembu xi ku tshembile hi service ya siku rero because xi lava ku dilivhara ti-finance ta wena xi lava ku dilivhara vutomi bya wena loko ku ri tidyondzo xi lava ku dilivhara toho loko ku ri ntirho xi lava ku tiyisa but procrastination ni ta endla next week a ni ta endla next week oh, ni ta yima next week a na ha yimi a yima ni kwatise ngopfu swi lava tshama hansi hmm? where is the spirit of god is it possible ku xikwembu xi nga ku byela ku ri tshika without a good reason the only time xikwembu xi nga ta ku tshikisa hi loko xi swi vona ku ri laha u nga kwaha lavi xi ku lavaka kona xi lava ku ku locata to your area of favor but hi famba hi vutlhari and we do not walk by sight but we walk by faith a tirhela na ndlwini ya xikwembu a tiva i axara namuntlha ku na wa ku suma se u tshama ku mara ku yimbelela wa swi kota u nyikiwile hmm? why are we doing that are we having the qualities sometimes u dyohile maybe ne ivi nandzi va xikwembu va ku vitana va ku rebuka va ku leswi u nga swi endla a hi leswi hi fanekele hi swi endlisa swona ivi va chumayela rito ri fambelana na leswi va vulavula swona yi chumayela hi mehe namuntlha va vulavula hi mehe na kheleli Huh? But you are an usher in the house of God. Wanda. Ni ku landza namuntlha ni fika ni ku Wanda. I don't like what you did. Ni kombela u lunghisa u endla so. Ivi tlheli yima ni chumayela. Rito ra Xikwembu a ri sasiwi ri vulavuriwa as it is. Se u tsala ku ni gongondzela xipikiri manje. Yeah. chumayela hi mehe namuntlha va chumayela hi mehe namuntlha swi vula ku ri va ndzi zondhile hi tsandzeka ku kuma correction something lexi nga tsalangiki hi mina something lexi nga humeki nomunhu wa wena xi humaka ndzeni ka rito ra xikwembu but still ha chava ku yingisela ntiyiso let me remind you of something ku na zakhiya endzeni ka rito ra xikwembu va n'wi vona zakhiya a ri munhu wa ku koleka tax he was a tax collector ma tiva zakhiya ne a teke na rifumo ra vanhu rifuwo ra vanhu swifuwo na hinkwaswo loko a hetile loko a teka tax ya koho a charge extra a dya from swilo swa vanhu he didn't mind ku swa ku hetelela kumbe njhani but siku leri a nga twa ku ku hundza yesu a ku na mina ku ya n'wi vona vanhu munhu loyi vanhu hinkwavo va tsutsumaka va ya vona yena ma swi tiva ku smart move ya zakhiya ku rini khandziye murhi a swi vona ku yesu a ni n'wi voni ni gome ngopfu a khandziya murhi yesu loko a fika a ku zakhiya because you took a step ya ku khandziya murhi namuntlha ni ya dayinaka ka wehe namuntlha ni ya dyaka ka wehe ka va ku hundzuka ka zakhiya zakhiya a divhayida swilo swa yena hinkwaswo tlherisela ka vanhu lava nga va tekela a tlhela va nyika na extra why because a kume Yesu hi xiviri a pfumelele correction by only seeing the presence hallelujah hallelujah amen leswi vulaka swa ku it doesn't matter U twe swidyoho swa ku fika kwihi? It doesn't matter va ku tshamiseka ka ngani mfundhisi va ku yo weno a hi swona it doesn't matter u vitane hi vanhu vangani van'wani va voho loko a ku byela a ku a wu sumi swona hmm? mara loko wo yima a suma a nge swi koti because a hi la xikwembu xi nga n'wi hlawula kona mara ntsena loko u yingisela moya wa xikwembu and allow correction u fana na zakhiya mata zakhiya a nga vangi na pride loko se yesu a fikile mutini wa yena a swi twa ku se ni hlawuleke ngopfu la ndzeni ka muti lowu ehenhla ka vanhu hinkwavo van'wanyana va nyikela ngopfu van'wana va chumayela rito van'wana va khongela ngopfu van'wana va tiva yesu na khale mara yesu a chuza munhu un'we ntsena loyi a nga teka swilo swa vanhu hmm? loko yesu a famba hi swilo swa nyama a ta va te a ni nge he tikaka wezakhiya because u yivile teke swilo swa vanhu but yesu because he's not judgmental a ya ka zakiya that was how zakiya was being delivered halleluya u tshunxeke hi ndlela yeleyo a hi pfumeleleni ku amukela yesu hi ri vatirheri va xikwembu endzeni ka yindlu ya hosi a hi pfumeleni ku teka step forward mara just imagine ku ri na munhu wo leyi a ku ringani na mehe so hi tele hi yimile hi yimile un'wana wa ku fika kun'wana la a yimile a lava ku vona yesu ni yimile mehe ni tibyela ku swo boha ni vona ni lehi zakhiya a nga ti jaji a nga ti ahluli a khandziya murhi a ku na mina ku n'wi vona swi n'wi endlele ku ri a kuma ku tshunxeka a kuma na mfumo wa matilo halleluya ni vulavula na hina hinkwenu hi nga laha ni ringeta ku mi kombisa something always be ready to take a step forward u swi tiva ku ku na sesi luya va nge va ri loko a yimele mahlweni le he va ri mihlolo leyi endlekaka ku na masingita ku na firefire u ku xikwembu a ni ti jaji xikwembu kumbe a ni nwa byala khale ni tshikile a ni ti jaji xikwembu tshame ni yivela munhu a ni ti jaji i'm taking a step forward na ku tirha ntirho wa wena ku hetiseka that is how you'll get your deliverance as munhu loyi a tirhelaka ndlwini ya xikwembu aleluya ma tiva na ku mi kombisa something ne there is something that